Jana mar LTN kamoro amora ma intiere en odiechieng' machielo ma bende arwakie chenro mar twak rowere. Kawuono ni eri antiere koda rawera e studio kendo wach maduong' mwadwa wuoye gin kaka bende onywak rowere e telo e pacho kaeri to bende tijno ero ma bende ichiwo ne rowere mar mondo mi otim to moloyo e kinde goeko mag ng'anyo. Bende wapenjo ni to bende jotelo ma pacho kaeri tiyo makare koda rowerewa. Machiegni e chenro ni nyinga Simfroz Okinda. Machiegni. Kaw thuolo ni eri iwach nyingi mondo wadhi mbele. An ah, iluonga ni Wakili Ochieng', an youth senator ma Siaya, ah, an student mar ah, Law University of Nairobi. Erokamano nya uh, wakili mokwongo penjo mokwongo uh, penjo mada penjo uh, mokwongo en ni to bende rowere ma pacho ka eri onywak e telo. Uh, Erokamano Simfros. Uh, aneno ni rowere ma pacho ka onywak e telo lakini e kiwango moro mani piny. Mm. Koro daher kwaro, kwayo jotendwa mag duond od buche mondo gimed nywako rowere mm. mang'eny e telo e kinde ka kinde. Mm. Erokamano nyaki wacho ni onywakgi e kiwango mapiny. ere gima nyiso ere gima imino kiwacho kamano uh, yeah, nitiere chike mopogore opogore ma ma itiyogo e duond od buche ma pacho kae uh. to yudo ni ka wang'iyo chikego nitiere uh, okang' moro kata kiwango moro monego bed ni inywake rowere e tend duond od buche to yudo ka duond od buche mang'eny ma pacho kae ok oluwo chikno uh-huh. ochieng' ang'e ni isiro duond od bura mar odm kendo achiel kachiel wada wuoyo e duond od bura noero mar ODM. Bende duond od bura mar ODM tiyo koda rowere e yor noero makare kaka onego bed ni gitiyogo? Uh, duond od bura mar ODM uh, ah, kaka ing'eyo en duond od bura maduong' ahinya uh, e pacho kae. Uh mhm. -huh. Kendo uh, nitiere uh, challenges kata uh, chandruok mopogore opogore ma wan godo e duond od bura mar ODM. Uh, mm. ah, lakini kaluwore gi kiwango ma duond od bura mar ODM osetemo kaka ginyalo mar nywako rowere e telo uh, mar duond od burano. Uh, lakini aneno ka uh, kiwango mar rowere manie ODM e tend ODM uh, ni piny kabisa. Nikech iyudo ka joma ni joma nigi telo mopogore opogore uh, e duond od burano mm. gin joma oti. Mm. Erokamano ahinya to iparo ni en ang'o ma bende koro duond od burano ero onego bed ni timo kata okang' mar neno ni rowere oti godo e yo makare mondo okony e paro mar duond od burano ero? Uh, daher kwayo uh, jotelo mag duond od bura mar ODM mm. ni ka gidwaro ni duond od burano omed bedo gi dongruok kendo okony migosi Raila Amolo Odinga e kawo tend pacho kae e higa mabiro to giriw rowere kanyakla kendo giti gi rowere e okang' maber mar mondo mi rowere bende oyud kaka nyalo yudo telo mopogore opogore e duond burano. Erokamano nya wakili, ka wadhi e, e wechego eko mag tiyo koda rowere, osewach mang'eny ni jotelo ma pacho kaeri tiyo koda rowere e yono ero ma ok ni kare. To ma eri abro nyiso abro golo koda ranyisi mag ng'anyo ma bende dhi mbele pacho ka eri. Kaka ing'eyo ng'anyo, ng'eny joma nitiere e ng'anyo gin rowere. To e kinde mang'eny inyruok wuoke kendo nitiere kinde moko ma bende ji thoe. To magi mana rowere. Bende iparo nitiere yo moro ma inyalo nywa godo rowere e paro to ok keto ngimagi kama rach? Uh, aneno ni uh, kaluwore gi ng'anyo madhi mbele sani ma wakwedo mm. godo uh, IEBC mm. uh, en ng'anyo ma uh, pend chikewa ma wan godo e pacho kae oyie. Uh, king'iyo pend chike ma wan godo mar uh, Constitution of Kenya 2010 mm. uh, iyudo ni Article 37 oyienwa ni mondo wadhi e ng'anyo. Mhm. To ng'anyo ma sani ma kod nigo mar uh, golo IEBC e, e apisegi mhm. en ng'anyo ma otimre kaluwore nikech uh, odi uh, kod noseluwo yore moko mopogore opogore mag, mag kwe mhm. lakini yore go te ne, ne uh, serikal ma pacho kae otamre koro emomiyo ne waamua wa ni mondo wadhi adhi e ng'anyo to ka wadhi e ng'anyo rowere mang'eny iyudo ka ihinyo to mano luwore gi uh, obila ma wan godo e pacho kae ma tiyo gi teko mang'eny mokalo uh-huh. onego bed ni gitigo waluongo ni police brutality uh-huh. uh, koro dwaher ni mondo poli, uh, obila uh-huh. oti gi oti gi teko ma, mani piny uh-huh. kaluwore gi provisions magwa mag pend chike ma wan go uh-huh. uh, koro iyudo ni iyudo ni kaluwore gi pend chikewa uh-huh. article 29 mar constitution uh-huh. miyo miyo obila teko mar uh, mar protecting joma nie ng'anyo to ok ni gigoyo joma nie ng'anyo koro wakwayo obila mondo giluw pend chike ka gikedo kod kod e demonstration erokamano nyaka iwacho wechego eko mag rito uh, jogo eko ma bende ng'anyo ader mana wacho ni e kindego eko ma bende ji ng'anyo jotelo ka gibiro kaka ing'eyo jodito mag kode sama gibiro gintiere koda jogo eko ma bende miyogi arita kwe machiegni maneno ni koro ok giyudo hinyruok ma bende ikelo kaluwore koda chochni ma nitiere e kindego eko. To iyudo ka koro rowere modong' to ka moloyo to ng'anyo noero mar juma no- ma ma ogik mane kod otimo. Rowere mang'eny ne oyudo hinyruok kaluwore ni gin gionge koda arita kwe ma kendgi. Bende iparo ni nitiere kaka inyalo rit rowere kaka irito jotelo mondo mi kik giyud hinyruok mar gin giwuon? Ah, ji te ji te obed jatelo kata mm. obed rawera mane odhi e ng'anyo mm. nigi right mm. en gi ratiro ne e pend chikewa ma pacho kae ni polis onego bed ni rito mm-hmm. polis ema onego bed ni miye arita kwe mm-hmm. to gima ne waneno e ng'anyo mogik en ni polis Ah, ah, kar mondo mi omi jotelo to kod joma nie ng'anyo ma gin rowere mm. ma nie ng'anyo to gin gigoyogi. Mm. Eh, mano koro emomiyo ne wakwede okang' mager mm. ah, wachno mar obila kendo onego bed ni obila luwo pend chik. Erokamano nya to bende obila kawuoyo e wechego eko nikech gin gigo eko mabende iwacho e piny ka e pacho kaeri sani kaluwore koda goch mabende obila osebedo kagoyogo jogo eko mang'anyo kaluwore ni bende pend chike ma pacho kaeri oyie mondo mi ji obed koda ng'anyo mamuol. Kata kamano nitiere weche mabende obila osegolo kagiwacho ni nitiere jogo eko mabakite nitiere jogo eko modhi kanyo ne weche mag kuo nitiere jogo eko modhi ne weche mopogore mag njore in kaka jalno ero mabende osebedo e ng'anyo gi eki bende iparo ni gin adiera ni nitiere joma chopo kanyo ne bakidi ne kuo kaachiel koda timbe mag njore Uh, ni, uh, anyalo wacho ni adiera nitie mm -hmm. ni nitie joma ne bakite mm -hmm. to joma ne bende mayo jomoko gik moko mm -hmm. iyudo ni uh, mano luwore gi uh, jotelo mag jo Jubilee ne okawo okawo youth moko kowuok Kiambu mm. aeto kelo e, e, e ng'anyo mar mar kod aeto nokelgi with instructions omigi mm. instructions ni gin gidhi gimaji gik moko to giba kite mondo one ni uh, rowere mane ng'anyo mag jokod mm. ema ba kite bende inyalo in adier in gadiera gi wachno bende inyalo sire nikech ing'e ni gin weche ma kiwacho to en gima uh, en gima nitiere koda pek moro bende inyalo siro ni nineno joma okel kowuok e gwenge goeko mag Kiambu mar mondo mi oba kite kendo kwel e ng'anyo goeko mano anyalo siro uh mhm. -huh.
kendo ang'eyo ni uh, jaod bura ma, ma Gatundu South uh mhm. -huh. iluongo ni Moses Koria Ne en achiel kuom jotelo mane ogolo ji Kiambu bokelo Nairobi mm. eh, ni mondo odhi e ng'anyo mar jokony. Manyiso ni joma bayo kite, joma kwelo gi jok matimo timbe njore gin joma oting' kowuok Kiambu. Ok gin jokod, gin jo Jubilee. Ema wuotho e romo gi Okabakite. Kamano. manyiso ni wacho ni nyalo siro wach machalo kamano anyalo siro wachno kendo mm.
kata ka Moses Kuria dwaro to dhi e court of law mm. an gi evidence to kawana nyamano en pachi kendo ang'eyo ni in koda ah, chenro nero ma bende inyalo nyiso to ka wadhi mbele to bende antiere koda paro kata neno mara kaluwore ni ng'anyo gi eki bende e kinde mang'eny gitimore to moloyo ma sani mag kod gitimore chieng' wuok tich ma bende en kinde kochakore sa okinyi ma mano nyiso ni ka en nyathino ero manitiere e skul to onego bed ni entiere e klas e kindego eko Bang' kanyo en bende ka dipo ni en ng'ama tiyo to ka ber to onego bed ni en ng'ama nitiere apis kaluwore koda namba mar ji mang'eny ma bende chokore mar mondo mi obed e ng'anyono ero. Bende ding'e aneno ni onyalo bedo ni ranyisi ni samoro rowerewa kaluwore ni ok onyuagi e telo yo makare nitiere ng'enygi maonge tich manyiso ni e kindego eko gin thuolo. Mi ane pachi kaluwore koda wachno ero. Eh, en adier ni rowere mang'eny onge tich e pacho kae. To mane momiyo, mane achiel kuom ajenda ma kod nigo momiyo wadhi e ng'anyo. Mm. Nikech waneno ni uh, uh, piny owacho ok osemiyo rowere tich kaka ne giwachonwa ka gidonjo e telo. Mm. Koro iyudo ni atamalo prauchiel gadek mag rowere ma pacho kae onge tije. Mm. Koro mane momiyo ineno kata ka koluong ng'anyo to rowere mang'eny uh, dhi e streets. Mm. Koro wakwayo piny owacho ni ka gidwaro ni mondo uh, uh, tragedy no odog piny mm. to gimi rowere tich mm. gi create opportunity, job opportunities mm. bende mana kapod wantiere wechego eko mag tich isewacho kaeri ni uh, duond od bura mar odm ok onywako rowere e yono ero makare e chiwo negi tich e duond od burano ero ere kaka gin gi we, uh, duond od burano ero kata riwruok mar kod mokwongo ng'iyo weche mag chiwo ne rowere tich kapok gikwayo piny owacho ma bende koro sani nitiere e sirikal no ero mar Jubilee mar mondo mi ochiw tich ne rowere Uh, i, i, duond od bura mar ODM osetemo ahinya kar monyalo mondo okriet uh, ah, tijene rowere. Hmm. Iyudo ka uh, higa mokalo ne wa, wachako gazet miluongo ni Weekly, hmm. the weekly newspaper uh, mane ochak gi duond od bura mar ODM. Hmm. To weekly newspaper no ose, no, noloso tijene rowere maromo mia ariyo kadhi mbele. Mm. Eh, koro mago e achiel kuom uh, okenge ma jo ODM osekawo mar uh, loso tije ne rowere ma pacho kae. Mm. Erokamano ahinya bende kipimo gi nikech koro duond od buche sani ma bende ong'ere ma winjore pacho kaeri en mano mar Jubilee kaachiel koda Uh, mano mar ODM kata kod wachore kata kaluwore koda ranyisi manitiere ni sirikal mar Jubilee osebedo kendo ondiko rowere mang'eny ahinya to moloyo wechego eko mag mbui manyasani mabende idendo ni social media ka ipimo koda duond od burano ero mar ODM mabende koro wachore kata imbe ni wacho kaeri ni opong'o joma chon manitiere bende iparo ni en gima dhi mbele uh, en adier ni uh, duond od bura mar Jubilee osemiyo rowere mang'eny tije kaluwore uh, mag mag mbui mag mm. Twitter mm. Facebook mm -hmm. uh, to kod kata Instagram mm -hmm. to ok, ok, mano ok onyiso ni duond od bura mar ODM to ok otimo mano mm. to bende ka ing'e ni siasa ok iluw aluwa gima gima opponent ni timo to ibende itime kaka otimeno. Mm. Koro iyudo ka duond od bura mar ODM ma mm. sani bende oriwre gi Wiper to kod Ford Kenya ma koro waluonge ni CORD mm-hmm. bende osetemo ahinya uh, loso tije mag mbui mm. eh, kendo wan gi ji mang'eny sani ma matemo uh, tiyo tijego mag mbui ne, ne duond od bura mar kod Ka- ka wadhi mbele kanyo ero ah, daher mana penji penjo no ero mogik ni to bende iparo ni kaluwore koda lokruok ma duond od bura mar ODM oloso en gino ero ma bende biro miyo rowere yo mayot mar donjo e duond od bura no ero Eh, iyudo ka ah, ah, lokruok ma wan gogo sani koro dhi miyo rowere tich mayot mm. nikech ah, ka in ka ka in adier ni jopiny oheri to itiyo gi duond od bura mar ODM e yo makare mm. to yudo ka koro biro bedo mayot mondo ah, rowere bende odonjie duond od buch ODM. Mm. Manyiso ni sani onge wach mar ni eh, duond od bura mar ODM nitiere koda nomination kaluwore ni isebedo to ere kaka ipimo loyalty mari Dhi pati nikech ing'e ni kaka rawera samoro koka wuok e skul kata samoro ne antiere gi commitment to koka wacho ni we adonje duond od bura mar ODM manyise ni ka an wendo kata obedo ni jopiny ohera kendo an gi pat jopiny madwa ni mondo akel kapok atiyo ne party to ok anyal yudo nomination mar chung' kod otiko no ero. Uh, mokwongo wa, e ODM wan gi membership mm. different categories wan yes. gi life membership mm. wan gi temporary membership mm -hmm. Eh, koro iyudo ka ng'eny jok ma gin loyal e party mm. nigi life membership kendo mm. nying gi ni, ni orange house koro tiyo tiyo gi uh, register marwa mar odm uh, mm. yot mondo wang'e ni jomage ma uh, tiyo gi party mar odm uh, e, e yo mar adieri mm-hmm. ma, apenyo mana ni kaluwore nikech aparo ni loyalty nyiso ni kata ka nitiere ng'anyo to wantiere kata ka Duond od bura nitiere koda gik matimo e gweng' to antiere te mapenjo ni samoro nasomo samoro kata somo no irikiki kata wera samoro nidhi kata somo oko to kiduogo to in gi gigo eko mabende idwa ni mondo itim ne oganda mawuok kamiaye tineno ni duond od bura mar ODM ni en duond od bura maberna kendo en ema adwani achung' kode en yo mane mabende koro ang' ne mi in kaka rawera ichopi kendo mi nomination lakini ing'e ni gik minyalo timo ne oganda to inyalo anyala timo kata ok oyieri idwa
idwa telo idwa ni mondo ibed e sirikal mago gik ma ing'e ni e ODM sani wang'iyo ni uh, jok jok ma wadwa miyo otiko nyaka bed joma ose joma ose show kata mm. ose exhibit ni they can work for the people mm-hmm. koro ka kidwaro ni ni mondo itine jopiny to just chaka chaka demonstrate ni nyalo tiyo ne jopiny kiwuok oko gi pesa ni moro matin eh? ger ne mama moro ma, ma mok nyal ote gweng' kucha hmm? ger ne rowere moro uh, eh, nyiew ne kata rowere moro car wash machines gi chak go hmm? magi gik manyiso ni idwaro idwaro tiyo ne jopiny kore ka wang'iyo ni magi jok ma oseyangore ose ni idwa tiyo ne jopiny wang'e kaka wanyalo wanyalo miyogi telo e dundo. In kaka wakili be nitiere eh, eh, okang' achiel ariyo adek misetimo ma sani ing'eyo ni kitemo koso in iwe koda paro mar chung' to nomination no inyalo yudo? Uh, uh, kaka ing'eyo an e youth senator ma Siaya mm. to uh, e Siaya wasebedo gi projects mopogore opogore makonyo rowere mm. eh, kaka ne, eh, ne watimo uh, tree planting mm. tree planting ne watimo nikech iyudo ka uh, gwenge ma Siaya mm. ema nigi uh, forest cover matin mogik mm. e pacho kae mar 0.3%. Koro mane momiyo ne wakawo kang' mar pidho yien. Mm. To rowere gi ema ne imiyo tije mag kunyo buche, mm-hmm. pidho yien. Tineno ka mano is uh, mano ne create opportunity. Then mm. uh, ne wa ne wa roll out project moro mar uh, ward ka ward. Mm -hmm. Ward ka ward ne wadwaro nobed gi two car wash machines mm -hmm. makonyo rowere. mondo rowere bende oyud kaka nyalo manyo pesa ma odiochieng' kodiochieng'. Mm. Koro ne waneno ni ka waketo two car wash machines e ward ka ward, to mano ne dhi create job opportunity to 500 to 700 youth mm -hmm. in the whole of the county. Mangiso ni the project oserumo koso project, how far? Project ne wachako to we are halfway nikech uh, ne wan gi challenges mag omenda. Koro mane momiyo ne wakwayo uh, serikal mar Siaya mm. County Government mar eh, Migosi Rasanga mm. mondo odonj odonji mondo wang'ne kaka onyalo tieko project. Manyiso ni duto en e chenro ma ichiwo ne omenda koda migawo mane? Uh, wan, wan, wan gi nikech ing'e ni en uh, non governmental yes. eh, koro wan wayudo wa fund wanyalo manyo funding from as a non-governmental organizations ma wapartnergo mm. mondo konywa. Mm-hmm. Erokamano nya bende ka watiyo aparo ni kaka in jalno ero ma bende en ng'ama osomo chike ma pacho ka eri kendo ing'e chike go eko maber. Intiere e duond od bura mar ODM, in rawera, in youth senator ma Siaya. En ere wach minyalo nyiso rowere kaluwore koda weche go eko mag nywako rowere e telo kachiel koda jotelo go eko. En yo mane ma ginyalo timo mondo mi gine ni rowere otigo de yo makare. Uh, daher nyiso uh, rowere ni mondo gi gi ginywak lwedo mondo kata ka wa nitiere opportunity moro ma jotendwa nigo to mm. nyalo yudowa e yo makare mm. ok ni wapogore wapogore mm. ma koro yudowa uh, tek then uh, daher nyiso jotendwa ma nyanza ni mondo gitem tiyo gi rowere uh, ahinya ahinya ka koro warie yiero mar aluf ariyo gi apar gabiriyo mondo ging'e gine kaka rowere bende nyalo nyalo yudo uh, telo e okenge mopogore opogore e pacho kae to ahinya ahinya Ere gima diwachi kaluwore koda wechego eko mag hinyruok ma bende rowere yudo hinyo eh, hinyo yudo e ng'anyo ma osebedo ka dhi mbele e pacho kaeri? Uh, ah, daher daher jiwo duol mar IPOA mano iluongo ni Independent Police Oversight Authority mondo okaw uh, okaw ne uh, jo, obila mhm. mane oyudi ka tiyo gi uh, teko mang'eny ahinya e, e kedo gi jokod mane nie ng'anyo e, e wuok tich mokalo mhm. ni mondo jogo kawnegi atua mhm. kendo mondo nyisgi ni giti gi teko ma oko oko ohingo ma onego bed ni gitiyogo then uh, Uh, daher kwayo sirikandewa ma wan godo e pacho kae mag mag tend gwenge mm. miluongo ni devolution mm. devolved governments mm. ni mondo giti gi rowere uh, kendo gijiw rowere e okenge mopogore opogore mag development. Mm-hmm. Erokamano nya wakili, erokamano nya kuom chopo koda kendo bedo koda e chenro ni eri jano mar etie mana kaka isewinjo mano wakili Ochieng kendo nwalose wechego eko mag nywako rowere e telo ma pacho ka eri kaka isewinjo Duond od bura mar ODM sani nitiere koda thuolo maber mar nywako rowere e telo mar mondo mi one ni giyudo paro maber kendo maliw kowuok kuom rowere ma pacho kaeri mondo mi gidhi mbele e yonero maber kendo ka gitiyo koda rowere ma pacho kaeri. Ne chenro mar twak rowere nyinga en Simfros Okinda. Warom kendo e juma manyien e chenro nieri.